Ar ein pennau, mae cysgod fertigol sy'n dirgrynu, cysgod sy'n clecian ar ein pennau, chwibanu dirgel ar y gwastatir cras ar ein pennau trymlwythog. Ac wrth iddo chwibanu, heb fod disgwyl iddo chwibanu, a'n pennau'n grwnan, to concrid sy'n rhoi lloches i'n hwyliau. ein hochrau byrbwyll ar y platfform Unnos. Cysawd wedi ollwng yn niwloedd y synhwyrau. Dwyt ti ddim wedi gadael y llongddrylliad llychlyd. Mae'r cysgodion fertigol yn rhedeg ar ymylon y twyni, dy lygaid wedi lapio y tu ôl i'r drych crwm, amddiffyniad ansicr rhag golau uwch-fioled. Nodau du ar ymylon y twyni. Sawl ffa heb yr un smic. Dwyt ti ddim wedi gadael y llongddrylliad llychlyd. Cysgod fertigol wedi blannu yn y gwastatir cras wyt ti'n ei ddyfrio ag addewidion. Yr organ fetel sy'n dirgrynu ar ymylon yr ysgyfaint ar y platfform concrid lle mae'r alawon yn atseinio'n groes, amddiffyniad ansicr ar gyfer totem un nos. Yn yr ardd gerrig, mae dyn mud yn dawnsio, marnad anhysbys. Bydd dyn byddar, yn ôl y sôn, yn hau camau digonedd a chylchoedd fel yr haul. Chafodd o mo'i eni i glywed y byd yn mynd ar dân. A oes lle a ddaeth i'r lan a'r gopa anghofedig, lle na all y newyddion mo'i gyrraedd, lle na allid rhegdybio'r newyddion, lle na ellid synhwyro'r newyddion? A oes adwy mewn amser nad yw'n disgwyl hoelio'r golwg ar sgriniau'r mygi? A oes llygaid yn y byd hwn, clustiau yn y byd hwn, a aned, a'u heneidiau'n agored i dderbyn pethau ffiaidd, ffiaidd, ffiaidd, ffiaidd, ffiaidd, a throi ymaith, a pheidio â throi ymaith? Yr hyn rwy'n ei hoffi am yr Iesu yw ei draed dyfrlliw, a rhai gymdeithion, tri eirgylch ar ddeg, a'r eiconau anghofiedig ym mynydd Athos bach Bwlgaraidd. Dywedaf i ddim am y ffugysbren, y ffugysbren mae'r Iesu'n ei oleuo. Na chwaith am y cerrig yn rhaeadru. Mae rheini'n debycach i'r Grand Canyon nag i Galilea. Mae traed dyfrlliw cain yr Iesu yn gwneud i mi feddwl am arlunwaith creigiau Tassili. Does yr un droed mor gain ei lluniad ar fynyddoedd Hogar. Amlinellau hirfaen ydynt, yn nghrog, yn union fel Crist, yn nghrog, yn rhewedig ag eto'n egnïol. Fflachiad mellten ydyw, cyfeiriadaeth heb resymeg iddo, Mae'n ymddangos. Canfyddwn yr hyn a ganfyddwn, yn enwedig wrth arsylwi rhywbeth arall. Yr hyn rwy'n ei hoffi am yr astroffisegydd yw ei ragor goelion. Pan ddywed 'efallai', pan ddywed bod ystadegaeth wedi newid ffiseg, ei rhewi, ei gwagio, ei dadgnawdoli, Pan ddywed nad sylwedd yw sylwedd, mai heresi yw amser a gofod. Ein bod ni, bodau dynol, yn cymryd ein hunain ormod o ddifri, wrth gredu ein bod yn fregus, wrth ddyfeisio ein hunain yn rymus, ein bod yn dyfeisio cyfeirnodau, ein bod yn anghofio i ni eu dyfeisio, bod yn rhaid llacio gafael, pan ddywed efallai, ildio'r enaid i dy amheuaeth. Wel, um, yeah, dyna dy, dy nghyfieithiad i. Um, wedyn, ie, yeah, dwi'n dwi, dwi meddwl mae'r ma, ma, ma feirniadaeth, ydy wedi gwir, wedi cyffwrdd dipyn ar uh, y broses a sut nes i fynd ati, um, mi oedd na gymysgedd o trawiadau lla, fel y ffiaidd na, na bod yn eitha naturiol i fi fel rhywun sydd yn siarad Ffrangeg a darllen yn Ffrangeg. Iawn, mae'r gair yn ffeindio lle. A geiriau eraill fel yr unnos uh, yn y teitl, nath peri peth gwaith meddwl i mi. A, a dweud gwir, diolch yn fawr uh, i'n hymar uh, Efa, sydd yn, sydd yn Ffrances, um, am ryw gyffyrddiadau bach fel lle, lle oedd hi'n gymorth i ni i um, ddeall y gerdd a mynd dan, um, dan wyneb rhai o'r ystyron. Um, ac hynny yw, y math o sgyrsiau lle mae rhywun yn gofyn, hynny yw, be, be mae'r be ma gair yma yn, yn, yn ydy ti feddwl amdano fo? Hynny yw, achos um, y, y, y profiad um, o, o ddarllen y gerdd. Uh, dyna, dyna o'n eisiau uh, gyfieithu. Um, un peth, fel, fel Elin yn sôn, um, dwi, dwi wedi bod yn gweithio ar fy Ffrangeg mewn ffordd dipyn bach yn amgen, um, a be ys i'n gwneud gwersi drama um, yn, yn Lyon, ble o'n i'n byw cwbl o flynyddoedd yn ôl. Um, nes i sylwi wrth wneud hynny bod, um, bod dwy'n testyn ar gof yn ffordd um, yn wir, ond nid yn siŵr mod i wir yn deall y testyn. Ac roeddwn i'n ffeindio yn y sesiwn yna, na um, pan o'n i'n anghofio rhyw gair yn y sgript oedd gen i ddysgu, wel, wel Ond oherwydd bod ni ddim wedi deall rhyw cyniwdeb gramadegol neu rhyw, rhyw gyfeiriadaeth neu rhywbeth, a felly bod y broses o, go, o, o gofio um, ac ella o profi'r cof yna, trwy adrodd. Felly, felly dyna be nes i efo'r tri chers, nes i dreulio eitha dipyn amser uh, efo'r efo'r tair, um, a dwi'n dwi cofio o hyd yn y lai y gwreiddiol, mae rhaid mi ddarllen yng nghyfieithiad i oherwydd um, y cyfieithiad, y, y gwreiddiol nes i dreulio amser efo hi. Ond um, fel yna eisiau ati, a wedyn, a wedyn mireinio wedyn um, be, be oedd yn dod yn ôl wedyn o gofio'r gerdd yn Ffrangeg a trio cyfleu hynny'n Gymraeg, a wedyn mi reinio a fynd yn ôl amlaen. Um, Ie. Yym dda dda gweld Marta yna hefyd ac yym ne- nes i nes i checio efo Marta bod o'n iawn i sôn, mi nathon ni drio ar yr her gyfieithu yy dwy flynedd yn ôl rŵan yym a mi mi ddothon ni'n agos yn fan 'na yym ac o' hwnna'n ddiddorol hefyd oherwydd yym nathon ni ddilyn proses gweithio fesul dau uh, proses eitha, eitha gwahanol. Um, mae Marta, wrth gwrs, yn, yn gyfieithydd profiadol yn y cyfeiriad arall um, o'r Gymraeg uh, i'r bwyleg. Um, felly oedd o'n difyr, difyr iawn a mae'n rhoi rhyw her anffurfiol i fi bob hyn a hyn pan da ni'n cyfeithio o'r, or bwyleg i'r Gymraeg. Yy felly diolch i i Marta am yr am yr heriau yna. Ond ond jyst i ddeud yng nghyd-destun hynny yym mae mae nid un ffordd sydd o o fynd ati a be be sydd wedi bod yn ddifyr iawn o weld y cystadlaethau dros y blynyddoedd diwetha ydy bod 'na gymysgedd o ella pobl fel fi sydd sy wedi wedi

Ond uh, diolch eto i, i bawb. Dwi'n edrych ymlaen uh, cael, gweld y, cael, cael gweld y ffon yn y cam rhywun.
Gwych, diolch yn fawr i ti,